Mähriban agzalar, wideomyzyň bu gezekki sanynda sizi hoş gördük. Bu gezekki sanymyzda men T ýetmiş smart sagadymyzyň telefona çatylyşyny görkezmekçi, içinde nähili funksiýalar ýerine ýetirip bolýar olary görkezeris. Sagadyma. Gara, gök, rozowy, çal her hilek reňkleri bar. I daşyndanam kremuşaklaryny çalşybam bolýar. Kremuşagyny şeýle çüýlüje görnüşde, şeýle rak görnüşde dakylýar. Sagadymyz açyk görnüşde. Içinde her hili funksiýalar ýerine ýetirilip bolýar. Bu sagadymyzda nähili çatylýar? Ilki bilen hemişekiler ýaly biltuzymyzy açýas. Bu sagadymyzda biltuz açylanok. Prosta öz biltuzymyzy açýas. Diňe programmadan çatylýar. Öz programmasam Happy Sports, Happy Sports programmasy bar. Programmasyna girýän. Üç taýda sagadymyzy gözletýän. Girýän. T70 diýip çykýar gönüme. T70-e basýan. Şu wagt telefonym sagadyma baglandy. Göni men şu taýda elli prosent zarýadyny görkezýär. Sagadyňyzda nähili zarýadyny görmek isleseňiz öz programmasynda görkezýär. Başga-da şuny ýaly.

Şunuň ýaly sagadymyzy, telefonumyzy gözletýär. Başga düşünýän sagadyň öz ýüzüniň oboýunam üýtgedip bolýar. Ýüzüne şeýdip basyp durýan. Her hili oboýlary bar. Şu şekilde. Programmasynyň içinde nämeler edip bolýar, şuny ýaly uwidemleniýasy bar, eýlekilerde bolşy ýaly, haýsy gerek bolsa açsaňam bolýar, ýapsaňam bolýar. Iş taýda budiwnik gurap bolýar. Budilnik gurap bolýar başgada napominaniýa dolgom sideniýa na mesti diýýär şu bu näme bul oturyş turuşyňy ýatlatýan wibrasiýaly görnüşi bolup durýar häzir şuny açsam öz sagadyny sallap bolýar köp otursaň şon ýaly wibrasiýaly öz habaryny ýetirýär başga bu izmereniýa serca biyeniýa westi niýe buny açsamam her otuz mundan, on mundan ýa-da altmyş mundan ýürek urşuňy ölçäp dursun diýýä. Şuny ýaly açsaň öz içiňi sazlaýmaly. Başga-da şu taýda surat bar. Şuny ýalyk. Sagadymyza şeýdip basýas. Surat alýar. Haçanda surta düşjek wagtyňyz sagadyňyza şeýdip basaýmaly. Üç taýda sagadyňyzy tapmadyk wagtyňyz wibrasiýaly görnüşde öz sagadyňyz gözletýär. Başga-da şunuň ýaly näme, ädimiňizi ölçeýä, kaloriýaňyzy, ýürek urşuňyzy, dawleniýaňyzy, her hili sport ädimleriňizi, sport hereketleriňizi, gije nä wagt, näçe sagat ýatyp, näçe sagat turanyňyzy görkezýä. Aýdymy öz içinden uprawlýaý diýdip bolýa. Şunuň ýaly sagadyňyz, telefonyňyz gözletýä. Şunuň ýaly sagat kän bir jaň gelse diňe. Ýaňky ýaly uwidemleniýadan jaňy sms-i zat açyk dur. Jaň sms gelse görkezýä habar berýä ýöne wibrasiýaly görnüşde jaňyny sms-ini uwidemleniýalaryny görkezýä. Öz ölçeýän zatlaryny, budilnigiň zadyny öz telefonyňyzyň içindenem dolandyryp bolýar. Sagadyňyz eliňize dakylgy durka, telefonyňyzyň içindenem dolandyryp bolýar. Başga-da, şu taýda Pri podnýatiýi zapýasýa zagaraýasy ekraniýa bu nämesi? Şuny açýan haçanda sagadyňyzy görjek mahalyňyz seredeňizde öz ekrany awtomat ýanýar. Şu şekilde. Ynha, mähriban agzalar, T ýetmiş smart sagadynyň gysgaça telefona çatylyşy şulardan ybarat. Biziň başga-da smart sagatlarymyz kän, görnüşleri bar. Hi-Fi smart sagadynyň çatylyşyny bilmek isleseňiz, YouTube kanalymyza kommentariý ýazyp bilersiňiz. Sahypamyza goşulyň, laýk goýuň. Wideomyzyň indiki sanlarynda görüşýänçek, hoş sag boluň!